Eye Nkisii TV, amandegere y'omogusii. Eye Nkisii TV, amandegere y'omogusii. Aya nayatekire chingaki echi ime ya Kisii TV.
Rituko eriga ria Alhamisi tariki emerongo ebere na isano na isato chi'omotienyi ikomi na kabere omwaka bw'echiribu ibere na merongo ebere na isato Okwegena kwane nogenderete gotwara oborigereri borobuya ime ya CCTV amandegere y'omogusii. Ingaki chingiya neyariganirie nkomanya yonsi buna nyarire koba kagwateka na gotoikera ase emeza yaito y'amang'ana amayia ande mono korwa ase orogongo rwa gusii. Chenkoro kwa Eric Bosire, sang'ana inche goika omoyo.
Aya nayatekire chingaki echi ime ya Kisii TV.
Ayatekire ensemo nigo togochaka korwa ase ward ya Esisi ebunge ya Borabwo ecounty ya Nyamira abwo ase omogoimenere bwe county eyio anyara koba agakoenana etent gochia ase ekiombe ekemo Rinanyare koba kagosiira obokoreri. Gokwana ekero ekio nigo atebirie buna nenchera eyemo y'okwimokereria igoro ebiombe na kobisiira. Buna gotomanyia omorike oito Felix Nyakundi, oyio ekerana as chinsemo echio chi'ewodi ye Sise. Ase erieta ria Tata, eri'Omwana, na eri'Omoika Omochenu. Abamenyi be Sise abwo naende bare abanyakeombe baye Mark. Naki nigo baba nomogoka omonene magega y'okonyora eema eyio yaenanwa gochia ase bare nomoimerereku bw'ekaunti ya Nyamira, omosike Jerusha Momanyi.
Etenti eye nigo yachire aiga ase engencho igo yarwa ase ekiti gekorokwa

Six million ekero chikobagerwa ne bitebi nagora chi tent nagora chitangi namanya gocha naye ebiombe namanya gocha chipasari igo igo tabatisetie mani nyamobwate Yehova nere ong'ariete bono iga I will work on it straight make sure nakonyire omwana korwa igaa kamoranche.

Eserekari nero yariete irang'ana ere ende abanto baye. Eserekari, kamorache ase eserekari ore county commission oito nakorete omokisani amo nabagambi baye, rakini abagambi nare goteba ng'a bono bagenderere komenta korigia imaiga ekero abanto bakogenda gochia korigia chingoko nyomba. Manya abwo na abarani bamaete engetirisa eyere korwa asere, na ongosoera, ng'ende ndusie engoko eria, naende nsokere egati. Na abaibi be chiondo nibaete ng'a obwo oboibi bwaira nanse aase ane, igo nare kobakurera naki kera omonto erinde kore emeremo.

nyakundi.
Abaonchoreriane mono be ching'eni ase chiro ya rioba onye gotoka amagena, ebunge ya bomachoge borabwo ime ye county ya Kisii nigo banyarire koba bakonyora obosemi buna chinchera baranyare koba kobeka na gokinia oboonchoreri bwabo erio kwegendereria. Moriki oito Cornelius Onyancha noroboti orwo ase enchera y'oboikeranu. Tari aane oo nkorokwa Mary Gesare Orange, buna ekeene nimbwate obokong'u. Ase emiaka ebere yaeteire, ntarachie mogondo onde me ngese endagera buna omong'ina akogesa, mbwate ebitina. Lakini echiiro yang'irire buya amaene yabeire ekondageria mpaka etageka eye. Niga tiyabaonchorire be echiiro yaria obonya igo togome ye ebunge ya bomachoge barabwo ekaunti ya Kisii. Bakore obosemia gochia ase aboonchorire ba ng'encho ende yonsi. Ase babasemire bakore oboonchorire nabo boboke, nomonto oranyare kobokinia oboonchorire bwaye koba obonene. Ebiasara nebiya mong'ina onde bwensi ore asare, tiga atarere egiasara abakong'u na amagoko abere. Nachagete ebiasara korwa mwaka sabiini, sabiini mpaka bono iga nebiasara ane nabo bikorageria abana bane. Obogima borobwo bwomire, na bono ne chisabu na tore chisukuru chigochia koigwa iga ntwagete chisabu chiaito ng'aki ng'aki abana bakoenda esukuru. Bono Ruti goikera egati eyio, otatiga ase onsi otokobeka amarusa torangerie Nyasae akore egekone, okoremerwa gwaito atoichorerie arese toikoramba aria toikere. Nigo boigo bakoerera amakong'u are ase obwoichoreria, ase agoteba nonya amakong'u kareo nao bagosomera nonya nabana babo korwa. Ng'ende echiro,
rituko ng'ende nyore eribuya efaita, rituko ng'ende injimbe bosa. rituko ng'ende chinyeni chingundere, rituko ng'ende kende gegosireri, nigo naende Nyasae nabo andendete ase ensemo eyio nanyora nonye ne omocusstomer one onkabesire nakonyeire abana nyomba. Bono ase yaikeire ase eng'encho ntachiete mogondo esukuru yaikire ase yankong'eire, abana bane nabo bagosoma bono batano e- esekendari, buna bagosoma esekendari narorire ng'a biasara mbire gochi gonkonya egekora timbwati ndagera. nimbwate obokong'u abwo aro. Egekogera egiasare eki nakio gekondageria, ngorere omwana eyanga, ngorere omwana egetabu, ngorere omwana ekaramu, bono inche gwaka ebudget ya abana batano onsi, mbareo bagochi gochaka form one, mbareo bare form three bono. Priska Kemunto nomoonchorire ase echiira eyio, ase boigo aereire eubi goichora ase echiira eyio, naboigo gosaba bakonyora nonya nebiriiri ase bakoigamera nonya nomogaso. Naingo naitwa Priska Kemunto,

Ee mazingira si mazuri, ee mtengenezee mazingira na vinginevyo. Inche mama soko buna moroche ndaiga nkaransete ase echiro epaara gati ase nonye na egari eraru enkore pi ntige abana bane saba. Bono igo nkoboria eserekari yaito ya Kisii county Honourable Simba aratiga gaki gotagwancha echiro eye aria obonyo buna toikaransete mpaara gati twabwo dusi tokooneria ebinto.

Seito nkamagena iga iga, nare koganeria kera omonto tware omwaka omuya 2024, omwaka bw'ebisio naende esiguku mbuya twakorete, ase baria togochi gochaka omwaka omuya, mbabaganerie mwensi Happy New Year 2024. Koripotera Kisii TV igo nkorokwa Cornelius Onyancha Mogusu.
Omomisieri bw'ewodi ya Bosamaro Charles Kiganda nigo anyarire koba agakoria eira na goteba buna nagendererete goikerania amagenderero ase ewodi eyio. Ase boigo arure obosemi gochia ase abasae na abaibori kogenderera kobarenda abana babo ching'aki chigo omotimoko ogendererete oroboti oro iga ase enchera y'oboikeranu.
Charles Keganda n'omoMCA obosamaro, eyemo ye Chuadi me ekaunti ya Nyamira, oyonyorete ribaga ri'ogokwana n'abariki kobwatekana nokogania kwaye okuya gochia ase abanto baye babosamaro. Keganda oyio orenge oyomo bw'abageni ase ekanisa ya Nyamira Central eyo yare kobekerwa amaboko rituko ria igoro, nigo abeete gakoerera egati y'amagenderero arigetie koenekeria abanto baye omwaka omoyio gochi gochaka. Tobwate chiprogramu chinyinge ase omwaka oyo ogocha ase ogokorera abanto baito bagosabaria emeremo, emeremo ao ao, emeremo y'okoria chibasari, korigereria chiamati, korigereria chibara, na kando y'ayio ntorigereire nonya ne chinyagetari. Omweshimiwa wa keganda nigo airete ribaga erio koboria abaibori gotumeka ebitoki biria babwate ebike, erio abana babo mbanyare koba bakonyora oboremerwa ekero chisukuru chikoigorwa omwaka omoyia. Naende nabo nare koinyeria abaibori baito, barabasamaru na abaibori abao.

Nabaibori nabo ng'ende nigo batari natasomia abana baito, naende ekere narenge goteba buna aba abaibori, nkabe nabana, tagotoma bang'ina, tagotoma abana.